Wat kann ech nach man? Ech fand bësse schued, datt se kee kleng Tutorial man hunn ech eng ah do schon eng Quad. Wat hu mer do? Okay, ech weess net, ob dat ëm d'Beta-Map ass. Mee wann dat heiten Thalmberg ass, dat Duerf. Ah, ich kann... Ich gehe zwar schon so, dass es ein bisschen mehr groß geht, Henno. Es ist auch cool gemacht, gell, mit Zeichnungen und alles. Es ist ja schön gemacht. Ich schon hören, dass anscheinend auch die Musik alles komponiert ging, also, dass die Musik genau wie damals ist. Und das fand ich richtig cool. So wirklich viel, so wirklich viel ähm, Zeit dran investiert, für das Spiel wirklich akkurat hinzukriegen. Das fand ich wirklich beeindruckend. So kommen schon mal in Inventory. Do gesi mer e bëssen eis Stats, Attack, Attack 2, Health, Stamina, ech mengen do léiere mer elo nach alleguer, Skip Time, ah da kanns de och raschten, ok. Ech wëll mol muer iessen a goen, wéi man ech dat, ähm how long, ähm kann ech dat iergendwou aginn oder muss ech dat, ah mir waarde bis Sonnenopgang. Warum einfach so lang? Oh mein Gott, dat dauert jo éiweg. Oh mein Gott, wie waren schon du gemacht? Vergiss, kann schon aufbrechen, ne? Hallo. Ah, da ist Gott sei Dank. Ich dachte, ich habe so lange zu warten. Da muss ich aber wirklich effektiv ein bisschen warten. Du hast die Burschen mal gerade fahren. Alles ziemlich alt. Das ist richtig schön gemacht. So, Barfhaus, das war irgendwie so ein großes Haus mit einem weißen Zelt an der Mitte. Und da das war Bach, Fluss abwärts. Das letzte Haus auf der linken Seite. Da kommen wir mal bei sie hin. Heile Wasserpeter. Nee, nee, Pär, bleif do hannen, bleif do hannen. Eh je. Oh mäi Gott, wou kënns du dann hier? Ass dat elo tatsächlech einfach hannert mer gespawnt? Dat probéiere mer zell nach eng Kéier. Ok, ok, ok. Oh, e sinn am héije Gras, ech muss oppassen, net dass Pokémon hei optauchen. Okay, okay, wart, wart, wart, wart. Ass et hei eigentlech dat selwecht Duerf, fir déi Leit, wou et eventuell gespillt hunn, ass et hei dat selwecht Duerf, wéi dat, wat an der Alpha och war? Okay, ech, ech ruffen d'Per. Dir kënnt mer einfach a Kommentare schreiwen oder mer enke Bescheed soen. Oh mäi Gott, se spawnt tatsächlech einfach hanner der! Wéi krass! Dat ass jo mega gruselech! Putain! Ähm. Wat ass dat hei, Meedchen? Erziel mir. Ok, Meedchen war e bësse vireileg gesot, éischter al al Madamm. Reeky, where is shopping? Oh, Shopping. Roasted chicken tight, I'm gonna eat all the fucking chicken in here.

Dat ass déi Anzeich déi wëllen ewech ginn.
Wou muss ech widder dir kommen? Oh!
Wat? Wat war dat do? War dat mäi Liewen oder wat? Oh, du bass attraktiv. Wat ass dat weider man?
Oh nee!
Oh! Oh et geet net méi oh du bass sou krass wat hues mer ze zielen? Welcome to my shop. Wat verkeefs du dann? Shopping oh hie wäert dat selwecht verkafen cool lass dat mol sinn da komm mer ginn emol rof an dat letscht Haus op der linker Säit mussen dann nach Barfhaus fannen ech weess net op et wäert sinn wierklech mat allen Mënschen hei ze schwätzen well ech mengen si sollen alleguer do ass e Ritter mat deem kéint ech mol schwätzen. Dei kennen ech souguer jo aktuell. An dir hutt keng Wertsachen hei? Hm, Ham. Meng Ham, meng Ham. Dat ass meng Ham. Geff mer déi. Ah, what? Wéi blöd. Och si sou blann, gell? Uewen hu mer sou e Kompass an do, mengen ech, gëtt e bëssen ugewisen, wou wat ass. Do gesi mer och mengen ech e bësse wéi no, wéi no oder wéi wäit et fort ass. Ech si mer net sécher. Wéi gesot, dat ass am Fong déi éischt Kéier, wou ech d'Spill richteg spillen. Mat Esch kann ech net schwätzen, nee. Mir ginn awer elo emol Floss erof an op der lénker Säit, net vergiessen. Net dass mer hien do schonn doudeg fannen. Ech mengen zwar et gëtt eng méi laang Beta, ech si mer net sécher. Wat jo natierlech näischt Negatives ass, well d'Spill méi laang ass, wäerte mer méi Spaass dorunner hunn. Et ass och am Fong geholl, muss ech ganz éierlech soen, dat éischt Spill, wou ech am Fong finanziell ënnerstëtzt hunn. Ech hat et zwar net bei Kick. Ka mer schwammen? Schwammen ech? Nee, ech trëppelen. Oh ja, ech kann an d'Waasser goen. Ech hunn am Fong nach ni e Spill op Kickstarter gemaach an am Fong och nach ni virgestallt, mengen ech. Kommen ech hei iwwerhaapt erëm eraus? Dat letscht Haus, dat kéint dat do sinn. Dat do ass net, dat gesäit e bësse kleng aus.

Ech kann e bedroen, ech kann en uléien an dat do, ech weess net wéi ech dat soll nennen. Ech hoff, ech hoffe mir kënnen déi dräi Stéck eng Kéier benotzen. Ech wéilt gär wëssen, wéi dat wat dorunner ännert. Hynek is in trouble, I'm envoy of Sir Radzig. A komm mer bleiwe mol bei der Wourecht einfach.

Ok, da wësse mer jo elo mol, wou ee sech kéint ophalen. An elo hu mer am Fong déi dräi verschidden Aart a Weisen duerchgeholl an natierlech huet d'Brutalitéit erëm um Endeffekt gesiegt, wat eventuell och dorunner läit, wat eventuell och dorunner läit, well am Ufank hues de déi dräi Saachen, du hues eng Kéier den, de Knappe, dee wou éischter fir Gewalt ass, du hues de Politiker, mengen ech, war iergendwéi esou eppes, dee wou méi mat Schläichten a sou, an den éischte war nach eppes anescht, ech weess et awer elo leider net méi. Dir wësst wahrscheinlech, well Dir et elo grad richteg gesinn hutt.

He'd come home scratched with brambles and leaves and shit on him. So he probably went through thick woods to get to that place. I reckon.
What do I know?
Ok bon, maa mer en Dialog lo mol. So hu mer lo mol méi raus fonnt. Putain déi Welt gesäit mega schéin aus, kann ee soe wat ee wëll. Den nächste Clou wou mer fongen hunn ass am Bësch, mee bon De Bësch ass risegrouss. Ech mengen, wa mer op der Kaart kucken, erkenne mer och net immens. Wat heescht dat do? Dat do net. Ech wëll gär wëssen, wat déi verschidde Symboler do heeschen. Hei ass den Inn. Do kréien ech Alkohol an ech ka verkafen. Dat do si wahrscheinlech ech einfach. Ka sinn, dass do meng Positioun ass op der Kaart. Do ass Sëlwer méi ne Steebroch, dat weess ech aus dem Intro. Géing ech mol schätzen. Sou, wou den Haff elo ass mat dem Bäff. Dat muss ech nach erausfannen. Ech gi elo mol als Eescht an de Café. Mol kucken, mol kucken, wat een sou fir eis Britannia. Moment, ech muss e rouegen. Alles gutt. Ey, Chickens! Wéi kann ech op mäi Schwert sinn? Dat wéilt ech gäre wëssen. Nee, dat do ass erëm waarden. Dat wëlle mer net. Ah, ech weess wierklech net, wéi ech dat Schwert eraus zéien. Oh, nee! Oh Gott! Wéi mëss de dat nëmmen? Ah! Ähm. Komm mal rüber, wie sich das auch gehört. Wisst ihr, Madame, kennt ihr irgendetwas? Where is. Okay, nee. Ich gehe mal wirklich an Info und gucke, was die darüber wissen. Ich werde auch nur während dem. Äh, während der Beta werde ich auch nicht allkehrs. Bei all 20 Minutten dann eng Paus maachen, weiderfueren, Paus maachen, weiderfueren. Ech huelen dat Déngen einfach an engem Stéck op oder ech kucken, wéi laang ech elo packen, fir einfach deen opzehuelen. An da schneiden ech einfach a Stécker an da lueden ech de erop mam Intro dobäi. An da gesäit et awer relativ gutt aus. Merde, do hunn ech mech scho verlaf an deem klenge Kackduerf hei. Wéi baut en Duerf och esou komplizéiert? Also, et ass op jidde Fall net immens déck bevëlkert, muss ech mol soen. Ech fannen d'Duerf gesäit e bëssen. E bëssen méi grouss aus fir déi Leit déi wou dra sinn. Mee bon, mir wëllen, mir wëllen net virurteelen. An den Inn ass op der anerer Säit vun der Baach natierlech. Hei d'Leit sinn alleguer um schaffen. Deemools, deemools hu se net de ganzen Dag vum Computer gehaangen wéi alleguer déi Jugendlech. Gëtt jo ëmmer schlëmmer mat deenen. Kann ech Holz haken? Nee.

Pita. Ok dach dat sinn tatsächlech eis Missiounsziler. Kuck well e weist mer ganz genau deen do Mann un.